Mwanche morigereria Obosongo Vibes, echaneli yaito ya chirenguma ase ogokomanyia riagenderete ime ase ebinyoro. Ero iga nigo twataarire goika chinsemo chia Nyakoe, ekenyoro gekorokwa Gesoni. Barimo inyorete, ase nare twachiete togakaba abana babere baare korara enchara abanyaroka, baria eserekari yachete ekaira, we are back again to this village. Inki giatorete aiga? Imagine omoibori Kera omoibori ense eye iga agotema bwetigana obe inchara omwana oye asome esukuru. Lakini aye buna omoibori, rituko erimo orusie omwana oka omoire esukuru, omoike esukuru, omotige orore boarding school. And then from nowhere, after few days gose a few months, onyore esimi korwa ase esukuru ng'a omwana oo. Taiyo sukuru, ng'ai yare? Nobody knows, mwalimu tamanyeti, bana mbamanyeti. Bono omwana oyio omorigi abore. Is the case ki'omobori oyomo oyotenena aiga, Baswahili bagoteba ng'a uchungu wa mwana ajuaye ni mzazi, lakini mimi nasema uchungu wa mwana ajuaye ni mama. Abang'ina mono mono bakoigwa bororo ekero omwana atarika Bono igo twachire ase ekenyoro eke abwate stress enene lakini ntagete aratueresa ng'a how did it happen. Chisukuru nchibwate amachiko ng'aki omwana akurwa esukuru aitike gita asoke agende unnoticed. Esukuru bori ere straight iga ebwate amachiko nebu nebwate enchera abana bagosoka either goyarikirwe exit amanyekane ng'a omwana oyo. Either oserigwe eschool fees, gose orwarire, gose otwarire mochando gete abwenerete kogenda ka achie goshughulikerwa. Lakini buna omoibori nabo ogotware stress, ekero okonyora ng'a omwana oo iga asogete just igo, onde tamanyeti okoboria abarimu baria bagoteba ntomanyeti, okoboria ewatchman iga agoteba ntomanyeti, bono buna omoibori ona changanyikiwa. Baba mbuya ore? Mbuya mono. Ritang'ani pole. Asante. Naki okorokwa amarieta?

Nkamobooria, Omwalimu, omwana agasoka ase ande igo, otanye komanya ng'a omwana tari ombaka bono? Omwalimu, ki okogoakera bono? Omwalimu okorokwa Ombati. Iga are class teacher, a boarding master, gose principal? Boarding master. Ah.
Eh.
Okay. Omwana agasoka Sunday, bagacha kogoakera esimi on Wednesday. Eh. Aria ang'akerete. Ah. Agantebia ng'a yaya tata omwabo na, ekero twatomete chimessage, Mm. tata omwabo naakanete mwana taicha, Mm. nache atome ebalance yatigarete ya seven thousand. Yes.
Nache atome Thursday. Bono omwana oito ase eriri buna ang'eresete. Bono etwa enachete koeta eclass ime nkanyora taiyo. Ekero nkoboria abana, abana bateba ng'a nasogete riria abana baseretigwe school fees. Bono korwa erio nkai- nkamoakera naende mambia aye esimi, agantebia ng'a aye togotiga mpaka abana bairanire, maybe agachiete na abana bande, ekero narorokanete na abana bande. Nachire koganyee.

Homabay County ng'ende ndipotiyo. Ndi kwabegete report police. Nileo. Aha. Neo ndio nilienda. Kozi omwalimu antebeti, Ah. okoraganye toraba naba akoirana, Ah. gose nkoirana are nabo. Ah. Bono nkaganya lakini ase eng'encho nachire konyora ng'a still report ende teiyo, Mm. narotiga ng'ende polisi ndipoti, nari nacha nyanchwa, bantoma road. Abana aba ogotebiwa base ogotenera, are they known to the school? Yaani mbamanyire by name ng'a nyarebe nyarebe mbasogete that day. Ee, mbamanyire, Ah.
ekero twaenda mpaka agwo esukuru, Mm. ntwakwana na abana abwo, Mm. oyomo ekero omwarimu are koinsist ng'a mwana oito aeteti geita, Mm. twamotebia yaya mogotorangereria abana tokwane nabo, Mm. tomanye obomaene taeteti geita, tomanye ng'ai acharokerete. Mm. Lakini ekero twarangeria omwana oyomo, form one, Mm. bakorwa nere nkaga iga bono, iga ateba iga amo, nere otang'anete gosoka ne ebag, omo- omomura oyio one nere osogete ne ebag, na oyo akamobwatia ne ebag, bagaeta gaeta, igo tagete tiroba. Abana aba ase ababo bare gosokera nere riaria. Ebaseretigwe, Ah. eh, Sunday, ilikuwa Sunday. Igo it means ng'a ekero batomete chimessage, mogaakera omwalimu esimi ng'a omwana taserigwa, Eh. it means ng'a mbachieti konotify omwana ng'a togenda kaa because abaibori twakwane nabarabwo. Because ng'aki o- ng'aki- ng'aki omwana agosoka, moakire esimi mpaka mwaigwananire ng'aki monsereri omwana I will pay the balance.
Agoteba ng'a mbamo- ngam- mbamotebetie, Ah. ng'a mbarangeretie amarieta aye eclass eye, ng'a rende abache abarangeretigwe ng'a mbasoka bagende babero. Bono nari namoboria ng'a gose iga iga iga itagoika aa, gochimani etenene. Egoteba ebisayi nyago omanye gokora ki? Omanye gosoka. Bono okonyora ritang'ani mwalimu okane ng'a omwana oyo taete tigeita, lakini abaenge nabwo, nabo bateba ng'a aria Peter kwagete. Omwana oyo form ngapi are?
Form two are. Form two.
Aba- abamura aba bago bagoadmitinga mbasogete nere, bakagenda arare. After basokire egeita ng'ai bagoteba bachiete that day? Walikuja mpaka road, Aha.
bono road oyo akarina egari, akamotiga ore road. Akamotebia narudi bado shule. Yaani oyo ore esukuru.
Oyo ore sukuru bono iga akarina egari, agachaka. You are son agatigara road. Ehe.
Bono buna atigara road, na omomura omong'ao of form three, agacha bakaumerana nere. Akamoteina ngocha gari naende Kisii. Agaikara nse koranchete korina twins, na tokago Homa Bay. Aka akaisara nse agwo, oria akarina egari akaenda agatiga oyo oikaranse bono tamaeti ng'a ng'ai achiete. Eeh, ko eria bono Sunday. Between Sunday and Wednesday ngiya baria nigo bakore sukuru, omwana Bono ataiyo. nontome, nonye namaboretie ng'a ekero oko, ng'a nkoenda tore twarigereria kera rituko, iga amatuko ayande mware komanya ng'a mwana taiyo sukuru, bono intwe ki nabo biasinyire agwo ng'a Esukuru nebwate eclass teacher who takes a roll call every day and every morning, yaani kera rituko eclass teacher ngocha kere, kiatekia eroll call yamanya ng'a mwanafunzi gete taiyo, mwanafunzi gete noyo are, mwanafunzi gete iga aserire. So korwa Sunday mpaka Wednesday. Class teacher ngiya nagotebi ekero ore class ekio.
Bono boria mwalimu nanyore ako insist ng'a timanyete ng'a ng'ai omwana oyo ng'aki akorete agasoka korwa aa. Bono omochando noro oyio namoboria ng'aki bono inche ntakire komanya gose nini mokomanya cos omwana oyo are gocha ka taika esukuru ninche mware koboria. Bono inche omwana na esukuru arenge. Naende konyora twakwanire nere Wednesday. Ontebirie ng'a omwana oyo akare koegwa epansimenti esukuru, timanyeti mochandoki, nkamotia ati ache ng'iche nkwane nere buna omoibori na aye kore otomanye omochandoki. Bono kaka timanyeti ng'a goetera agwo, iga akamogosete, timanyeti ndaerese ng'a yaya gose namoetete gose ta, bono ekore omwana Erio ogotebiwa ba- bakomoepa- u- i- ba- erio bagoteba omwana ogo agogosete ndiri,

Bono oyio nanyore oro nomodebiut, omodebiut ente ng'a ntwagenda twarika obi, ong'orokia obi ase abegete, bono etwatiga ng'a tiga eserekari e- emoriki, i- nabo nabo ang'iranerie igo. Igo bono richibu kwanyora korwa esukuru buna aye, ndiri ng'a eserekari tiga emoriki. Eeh bono nabo omode omodebiut, nabo antebia igo ng'a sasa tuliachie hapo, gocha

Ebi nabio yantebetie ng'a akoe eclass ime naende akoria amandazi korwa ecanteen. Nkamotebia yaya tianchie ng'iche, nkamotebia tiang'iche friday, agankana, agantebia yaya inchwe tuesday. Bono tuesday eye intiti nari ntachiete, nainche nigo nachia omwana one nare gosoma echiro, ngachia komoyia naigwete bobe, bono tinchieti.

He had registered at the gate so yaani tari igoro yaye komanya ase omwanafunsi aeterete because taregestete ase egeita. So riswali riane ndiri ng'a abanafunsi baito mbare safe chisukuru? Hiyo ni swali. Ee omwana osokire korwa esukuru agasoka Sunday, the whole of Monday, the whole of Tuesday, omobori agocha goakerwa esimi Jumatano. Neri agoteba buna omwana oyo taiyo sukuru. Imagine.

Gaki onde bwensi oramorore atebe ase are, Ase engencho toroche bono inche ndamorigie barabwo abarimo okora abwo, abwo nacha.
Mwana w'engaki akorokwa erieta gwanta ing'enye oriango. Samueli Nyariki Mariita. Samueli Nyariki tata, ntegerere bono, omanyete akanyaroka nkare gatama korwa sobo, gakora amatemu, omotienyi oye rire. Akanyaroka agwo ekero gakora amatemu a form four, gakabwata kagatama koroka gakagenda ase boyfriend. Ekero agenda ase boyfriend, ng'ina akamorigia wiki engima akabora. Ekero twabeka evideo aiga enyaroka eyio ekarora ekairana ka, baba mbuya mono ase okoirana. Bono tiga nkwanere naye momura akorokwa naki? Samuel. Samuel. Samuel tata nimanyete in one way or another evideo omaete nomotandae ere nabo orayerore. Tata irana ka, mama omino ngokorigia are, nabo eratoke nkwoboete maybe magosayia omwarimu ekero kende, yaani okooboa ng'a rende omwarimu ngocha are kogoita na mama omino oranyore akare omanyete iga iga are omwororo, intwe ntokomanya nka buna akare gochengi chikara, nabo oranyore ande noka oboete ng'a oko gokogenda ka gose kogocha esukuru ngocha goitwa ore. Tware gosaba iga tata, mama omino iga agosaba na amariga amanene, come back home ogenderere na esukuru. Ere tabwati mang'ana inchuo twerese. Nonye ninche nabo okondigia enamba yane noyo erabwe ase escreen, aye rigia esimi ya ejirani nflash nkwakere ntebi kaka yaya igo ng'ebisete ase egetaya iga nonye Kisumu aiga ekiagera noo oboete mama nkombutora are amagoro nkare evisa iga tabasa konyora. You come back home oso ya amasomo namaya. Ense yakong'ire amasomo namaya ekero osomete obwate ebinto biao na mokao nyomba obogima bore obwansu mono abanto bagoteeba ng'a obogima na obokong'u, obogima na obwororo. Ekero oriete epepa yao obwate esatifiketi yao buya, kabese kako kagocha omotienyi, kwagenda ebenki kwarusia, kwagora enyama gwastrol para na abana bao babere, okomayana obwansu irana kasoma form two otigarete emiaka etato okore, in fact two years form three na form four just come back home yaya, tiga kwa ebisa mama omino iga agochandeka. Abaiboria togwechandera abana, nainwe chiprinciple echi more chisukuru, I want to talk to you in person, ing'a. rende abana b'abande. Aba igo ogoteba ng'a Yuda onde kea ase baetete, na abaesi bakare, nabo chiprisipo chire aria chitari gokea. Omanyete togosimeka ebituma, ogese chi ching'ende gose ogese chinyanya. Ekero ogosimeka ebituma ase abana bande baria ogosomia, naye aba aa ase aa aria ase bakare, naye nabo ogocha kogesa ebituma ebi ebi ebi ebio. Togosimeka obori, ogese amaemba. You harvest what you planted. Anyway, nkagerete omomura oyio egure, inche kakasungura nonya naikire ang'ana igo, Nyasaye tiga abasesenie, maretane korokwa Rogers kakasungura, nakuganeirie chingaki chingiya.